An encouraged ni kata mana jakong'o ma samoro wanyalo nyiero ka nyalo yudo opportunity mar timore nade mar bedo e
kawuono eh, wan e chenro mar taya chenro ma nono ni weche matut koni gi koni kotenore kod injili mar eh, lando wach eh, ruoth nyasaye kawuono wan ka kod evangelist eh, lewis okul ji mang'eny ong'eye kaka eh, e polo wan kod wanabed kod mor marahuma gi wer mane ogolo machiegni manyiso jokong'o ni ikre uru nikech ka wadonjo e polo kacha to en mana madho chak kod mor kich. Evangelist sudri ne jopiny kapok wadhi mabor. Erokamano kaka osewach nyinga an Lewis Okul, alemo Sofia SDA Church Homa Bay. Buo Lake Victoria Failed. Kanisa na madala en Uganda SDA Church bende pod uh, Lake Victoria Failed. Erokamano. Aha.
Lewis Okul, uh, ji mang'eny penjo ni to uh, wer mari isebedo kiwer kuom thuolo marom nade to ere kaka nikelo fwenyo ni in kod mich mar wer? Ah, ne Higa prochiko gaboro ema ne noyudo kasechako hero wer to more of inspirations mana yudo nowuok kuom uh, jawer mane osenindo Bob Samulela nikech nadak e gweng' mane osome, nadak Kanyawanga kuma nosome. Koro ne seche moko oduogo kaka alumni, ower Kanyawanga iluonge ka Nyawanga diere no ne en gi chiege, koro chiege mako ne microphone to ower, ogoyo keyboard. Koro nadhi ahero gik moko ariyo kuome kanyo, goyo keyboard gi wer. Omiyo nadhi achako wach mar wer. Koro nanyalo wer, diere nawero wende jomoko mane osebedo recorded, awero awera gi wiya. Kata kadhi e kanisa moro to anyalo kwayo thuolo to awer gi microphone ka ng'ato gona keyboard, kata ka onge keyboard to awer awera. Koro since then na bedo abeda ng'ama ohero weche mag wer. Mm. Mm.
Wendi mokwongo ma ikwongo dhi ne studio kirekod itimo higa mane? Uh, wenda mokwongo atimo paro ni 2012 12 kanye 11 12 ma time wenda mokwongo Mm. Nyaka gi elok seche gi in gi wende adi misetimo ne gi recording? Eh, sani to ging'eny ging'eny nikech aparo ni gin eh, gin albums ma lawo abich ah, gin albums ma lawo abich yeah.
Kane eh, johera magi kang'iyo gi ga to Gineno wende matin sana e YouTube. Nyiso ni wende modonge ka ng'ato dwaro yudogi. Ah, johera to biro yudogi with time nikech en mana pole pole ndio mwendo eh? Mm. Mondo i shoot video achiel odwaro garama kendo odwaro time to being ni samoro an engaged gi gik mang'eny mag manyo pesa koni gi koni to gi shughuli mang'eny eh? Mm. nyalo miyo videos dhi matin matin alafu video ng'eni dwaro pesa koro samoro ka ok iyudo a, a, a push financially to ok inyal bedo thuolo mar mako video day after day koro mano emomiyo iyudo ka videos ok ng'eny kanyo audios to ng'eny to bende apart from bedo audios mang'eny ka dene ni an gi thuolono maber mar koro ketogi To anyalo kata keto mia in a week nikech ndika ndika wer ok en garama sani kuoma. Eh, kata in a day anyalo ndiko anyalo ndiko kata wende abich. Eh, ok ni ok ni ok ni roughly anyalo ndiko when I take my time to write them. Eh, koro ng'enygi oyiengore ni samoro finance nyalo koso mondo mi a engage kata ja video amiye kata gimoro matin omakna. koro omiyo ok ginyal bedo mang'eny kuno as opposed to audio. An achiel kuom johera mag wendegi mm. to kang'iyo uh, comments kata mane songs misekete YouTube kacha mm. aneno ka thoth ji wacho ni Lewis Okul wendegi gi gin wende mamiyo ji puonj kendo miyo ji mijing'o mopogore opogore. Ang'o ma inspire ga ndiko mari? uh,
mostly eh, gin eh, kaka wan e contemporary world eh, nitiere issues madonjo current issues madonjo be it politically be it religious be it gik ma kamago be it social Koro kadwaro ndiko wer, ibiro yudo ka thoth wendena ok gi short, ok gin short eh? Mm. Githoro bedo maboyo kaluwore gi message moro maparo. To mondo message ni donjna malong'o, it takes me uh, thuolo to ok adwa nang'ade. adwa ni mondo akaw thuolono mondo awache nyaka kama ogik emomiyo ibiro yudo ka wende notimore nade githoro bedo maboyo to this inspiration biro ni kaneno kata kaka samoro dhano timore nyo korona owuok kantie wero moro nya wero ni korona uh, ah, ndalo giko Yeah, aneno kaka ochapo ji yudo ka chife chwado ji e kanisa, sabath, ang'o, ilawo ji e lemo, dhoudi odin. To kidhi e chiro to iyudo ka gik moko normal kendo pong' kama gari iyudo ka pong' ma ji obedo nyaka e sambaga. Mhm. Koro aduogo apenjora ni to ang'o matimore momiyo kanisa ema chandruogni nitie? to kuonde ma public gatherings to iyudo ka gigi timre atima. Mhm. Chaka wero wer moro ni Lazaro. Kaparo sigand Lazaro, en so painful e muma. Mhm. Ah, koro anyiso ji ni deko nyalo betie, lakini deko kata odeko machalade nyaka Yesu timre nade? Nyaka ochopi. Kendo onyalo deko ni kiluwo lyrics maber, ibiro yudo ka wacho ni nitie kama onyalo deko machopni nyaka kar tho. to pod giko to nyaka otimre nade ochopi. Koro inspirations gi biro kaluwore gi the environment ma ayudora kayudore kaluwore gi the contemporary issues. Erokamano. Wendi masani eh, timo maber mokalo mor mar auma. En ang'o ma no inspire yi? Mor mar auma to Of course asebede kanise mang'eny eh? to every speaker kochungo Mm. to nyaka iyud ka en gi a different view of what heaven is Mhm. kata what heaven will be. Koro mor madhi bedo e polo ni nabedo abeda to koro apare yawa. Koro ka evangelist ni ochungo to wacho ni mo polo aoche mantie wadhi mana jo mo, mo mar kichake midhi yudo onge chiemo moro amora. Eh. To wach machielo bende biro e pacha ni polo ok en mar ng'ato. Polo en mar ji te nyaka joricho. Yeah. Because we expect to find uh, jok ma bende notimo richo ma bende kata moingowa. Mm -hmm. To wa inyisowa e muma ni wadhi romo kodgi. The likes of Paul. Paul nopasakute Christians mang'eny. Mm to gin e jok ma wadhi neno e polo. Koro omiyo an encouraged ni kata mana jakong'o ma samoro wanyalo nyiero ka nyalo yudo opportunity mar timore nade mar Mar bedo e donjo e polo. polo. Koro emomiyo atemo kete though it sounds uh, Funny. funny Eh, to en gi nengo ni nikech dipo ka en bende oyudore kucho to onyalo yudore apoya ka dhoge pod ok ochwake chamo gik machalo mokich gi chage koro aneno ni oikre aika yani koro chak ng'iyo godo mondo kopo ni that uh, transformation odonjo ne abruptly wadhi eh. to uh, oyud ka dhoge osechako ng'iyo gi gik ma machalo mor kich gang e ok no target ng'ato ok target jakong ok target ng'awa but koro nikech joricho bende ema olos ne polo polo wanyalo donje anytime nyaka gi jogo ma waparo ni otimore nade ni ok dhi kanisa koro i was trying to encourage them ni giikre aika hmm. should it happen ni hmm. oyudo that opportunity to kik polo dhi kawe gi surprise nikech uh, diet me polo uh, ji owacho ni polo wadhi wuothe joyalo ok ni ji but joyalo wacho ni polo wadhi wuothe rangeye mag lulu wadhi kale rangeye mag lulu wadhi wuothe yore mag gold uh, dhahabu uh, donge uh. to gi olembe ma wadhi chamo kuro koro I am, I am trying to imagine Nero kare polo ne odhi chalo nade? Koro an personally mm -hmm. kidhi e stanza ne mar ariyo to awacho ni agombo mondo mi ane dalano iwinjo. Mm -hmm. Mondo awuothie akalie rangeye mag lulugi anengi gi wang'a. Awuotho yore mag dhahabu gi ane kaka e, kare timore. Mhm. Olembe ka koro nikech koro onge gina ne tipo mag olembe ama dhi aywe ama dhi koro stanza mar adek mhm. koro anyiso jowa nikech nyaka ang' iyud ka jakuoth nitie polo elija gini noseikore onge kaka idhi kuodh elija kata paulo moro ni donjo kuome idwa yanye idwa timori nade and the rest Yeah. koro mano ema nomiyo achoko wechegi mondo mi anyis jopiny kaka polo nyalo timore nade odhi chalo dho an akia to kaluwore gi jayalo ni jayalo ni jayalo ni achoko wechegi akelo kanyakla